דאס פופצנטע קאפיטל, יעדער האט זיך זיין פעקל. אט וואס פאר א בריוו וואל ראזע פורמאן האט יענע טעג באקומען פון איר באריס'ן, טייערע טייערע ראזע מיינע, איך קיש דיך פון דערווייטענס, צו מיין אומגליק קען איך דיך נישט זען, אָך, און דו פאַרשטייסט, וואָס הייסט ביי מיר דיך נישט זען, מען היט מיך, מען קוקט אויף מיך מיט טויזנט אויגן, מיין מוטער האָט מיך אַזוי ליב, אַז זי לאָזט מיך נישט אָפּ אויף קיין מינוט, אָך, איך בין אַן אומגליקלעכער, איך בעט דיך, ראָזע, נעם צו מיין חבר אייזנשטאַדט גלייך ווי מיך גלייך. דאס איז א זעלטענע ארנטליכע גוטע מענטש, פאר אים איז נישטא קיין סודות, ער מעג אלץ וויסן, ער ווייסט אלץ און איז אזוי קלוג, אזוי געטריי און איבערגעגעבן אין גאנצן לעבן. בה, אמת, אייזנשטאט איז טאקע א גאנץ ארנטליכע מאן, א גוטער, א קלוגער, ראזע האט אבער אסאך בעסער געוואלט זען זיך מיט איר באריסן. ווי מיט אייזנשטאטן, זעהן ווארטס אין איין מינוט, הערן פון אים איין איינציג ווארט איז ביי איר געווען אסאך טייערער און ליבער, ווי צו זעהן אייזנשטאטן דריי שעה כסדר און רעדן מיט אים א גאנצן טאג. אונזער יונגער דיפלאמאט האט דאס זייער גוט פארשטאנען, נאר וואס האט ער געזאלט טון אז ווארס האט פארט נישט געקענט קומען אהער? אייזנשטאדט האט איר אויסגעוויזן מיט אזעלכע ראיות אז רויזא האט נישט געקענט קלערן אנדערש. אין א צייט פון צוויי וואכן האט אייזנשטאדט ארויסגעזען אז וויפיל רויזא'ס ליבע צו זיין חבר איז שטארק, אז אויסער באריס'ן האט פאר איר נישט עקזיסטירט קיין מענטש, קיין וועלט, קיין ליבע און קיין גליק. באָריס, אָט דאָס איז געװען איר גאָט, אױף װעלכן עס איז געהאַנגען איר גאַנצע האָפֿענונג אין לעבן. אײנס פֿון די צװײ, אָדער באָריס, אָדער דער טױט. װעגן דעם האָט אײַזנשטאַט גענוג נעכט פֿאַרבראַכט אין שמועסן מיט בערטע שמשלבײן. שלעכט ווערטער האָט ער איר איינמאָל געזאָגט, בעת זיי זענען געבליבן אַליין ביי נאַכט אין זאַל אויף דער קאַנאַפּע. שלעכט? אָ, שכוח. מען דאַרף זען נעמען אַנדערע מיטלען, עס זאָל נישט פאַרשווינדן ווערן פון אונזערע הענט. ווער? ווער זאָל נישט פֿאַרשווינדן ווערן? האָט אים בערטע מיט שרעק איבערגעפֿרעגט. אונדזער פּרינץ, באָריס! בערטע האָט אַ פּאַטש געטאָן מיט די הענט און כּמעט וויינענדיק אַרויסגערעדט. זײַט מיר מוחל! אייזענשטאט, איר זענט א שלעכטער, איר האט תמיד ליב צו זאגן אזעלכע שרעקליכע זאכן, אז עס איז גאר א מורא מיט אייך צו רעדן. אייזענשטאט האט אויף איר אנידערגעשטעלט זיינע גרויסע אויגן, וועלכע זענען נישט געווען אזוי בייז און מורא'דיג, ווי די מאדאם שמשלביין האט געמיינט. זי האָט אים נאָך אַ מאָל איבערגעפֿרעגט, איך פֿאַרשטײ נישט, װאָס איר מײנט. װאָס װילט איר זאָגן? באָריס האָט נישט ליב ראָזען? נײן, פֿאַרקערט, ער האָט זי דװקא ליב. נאָר װאָס קאָן זיך טרעפֿן, אַז ער זאָל אַנטלױפֿן, אױסרײַסן זיך און אַנטלױפֿן פֿון ראָזען אױף תּמיד? אַזעלכע מרה-שחורהדיקע געדאַנקען האָבן שטאַרק געװירקט אױף דעם אַדאַם שמשלבײן. אירע טרערן וואס האבן זיך קיינמאל לאנג נישט געלאזט בעטן האבן זיך יעצט ווי פון א קוואל געגאסן. אייזנשטיין האט אין דער דאזיגער צייט אריינגעקוקט אין בוך אריין, און אז ער האט דערזען אז די טרערן הויבן אן ווערן שיטערער און די אויגן טרוקענער, האָט ער זיך ווידער צוריק צוגערוקט צו די בעט טעטע גרישע און האָט איר איבערגעגעבן זיינע געדאַנקען, פאַרוואָס ער קלערט אַזוי, אַז די מאַדאַם שימשלביין האָט ענדלעך געמוזט איינשטימען מיט אים, אַז ער האָט רעכט, נישט אינגאַנצן, נאָר אַ ביסל. װאָס-זשע טוט מען דערצו? האָט זי אים געפֿרעגט. מע דאַרף נישט שלאָפֿן. מע דאַרף זיך באַקלערן. איך װעל פּרוּװן, טאָמער װעט מיך, איך װעל פּרוּװן, טאָמער װעט מיר געראָטן. אײַזנשטײן, איר זענט דער ערלעכסטער, דער בעסטער מענטש אױף דער װעלט. איר זענט אַ װירקלעכע העלד. וואס גייט דאס אן באריס'ן וואס זיינע פריינט הארעווען אזוי פון זיינעטוועגן? דער דאזיגער וואוילגעבוירענער פרינץ, דער קונפטיגער יורש פון דער גלענצענדער פירמע פרידמאן, איז פון קינדווייז אן אפגעצויגן געווארן דערויף אז אלע דארפן הארעווען אויף אים, און עס וואלט אים גאר געווען א וואונדער ווען עימיצער זאל פרעגן פארוואס איז דאס אזוי. בטבע נישט קיין שלעכטער, מיט א ווייעך הארץ האט אים די ברייטע ערציאונג געמאכט פאר א מענטש מיט א שוואכן נאר א גוטן כאראקטער. דערפאר האט אים יעדער ליב געהאט און געשעצט נאך זיין ווערט. אויף זיין לעבן האט ער נאך קיינעם אפגעזאגט וואס מען האט ביי אים געבעטן. איז געגעבן און געטאָן, װאָס מע האָט בײַ אים געבעטן, און געגעבן און געטאָן מיט דער ברײטער האַנט, װיפֿל ער האָט נאָר בכּוח געהאַט צו געבן און צו טאָן, און הגם אײַזנשטאַט האָט נאָך פֿון אים קײן שום טובֿה נישט געהאַט און נישט געפֿאָדערט, דאָך האָט זיך באָריס נישט געפֿרעגט, פֿאַר װאָס לױפֿט דער דאָזיקער דיפּלאָמאַט אַלע טאָג, װי אַ פֿאַרסמטע מױז? צו בעט ער די גרישע מיט זײַנע קוויטלעך צו ראָזן, און מיט ראָזן בריוו און מיט ראָזעס בריוולעך צוריק. עס איז אַ סברה, אַז אײַזנשטאַט אַליין האָט זיך אויך ווייניק באַשעפֿטיקט מיט דעם דאָזיקער פֿראַגע, פֿאַר וואָס עס ציט אים עפּעס אַהין. ערשט נאָך דעם, אין אַ צײַט אַרום, דעמאָלט ווען ראָזע, נאר מיר פארלויפן צו פרי. עס איז נישטא קיין ערגערע זאך ווי דאס, וואס דער שרייבער האט קיין צייט נישט און כאפט איינס פאר דאס אנדערע, גלייך ווי איינמאל זי שלאגט אים אין האלז און נאקן. האב צייט, ס'וועט נישט אנטלויפן. גאלדענשטאט און זילבערשטאט האבן זיך תחילת אפילו יא אביסל געווינדערט דערויף וואס דער דיפלאמאט פארברענגט טעג מיט נעכט ביי די גרושה, נאר ווייטער ווייטער האבן זיי אויפגעהערט זיך צוקוקן דערצו, ווייל יעדער מענטש האט זיך זיין פעקל. גאלדענשטאט און זילבערשטאט זענען געווען אזוי שטארק פארנומען מיט זייער אייגענע פעקלעך אז עס איז שוין אז עס איז זיי שוין גאר אין קאפ נישט געקראכן באריס פרידמאן'ס ליבע מיט אייזענשטאט'ס דיפלאמאטיע. גאלדענשטאט און זילבערשטאט זענען געקומען אהער צו זייער חבר אביסל אפרוען זיך פונעם יאר, אביסל לעבן, אנטרינקן זיך מיט די פרייהייט איינמאל פאר אלעמאל, ובפרט אז עס שטייט נאך פאר זיי פאר אזא שווערע וועג אן אוניווערזיטעט אויף פיר אדער פינף יאר. מיט וואס פאר א זיסקייט ליגן זיי אצינד אויסגעצויגן אויפן גראז ערגעץ אונטער א בוים און קוקן ארויף אויפן בלויען זומערדיגן הימל. ווי טייער איז די פרייהייט, נאר ניין נישט דאס וואס זיי האבן געזוכט האבן זיי דא געפונען. דאס גרינע שמעקעדיגע גראז מיט די בלעטערדיגע ביימער האבן זיי גיך פארביטן, אויפגעטוישט אויף דעם געלן מויער פֿון דער הער רעגנבויגן, און דעם בלאָען זומערדיקן הימל האָבן זיי פֿאַרביטן אויף די געלע, נאָר געזונטע און פֿרישע טעכטער פֿון דעם הער רעגנבויגן. מאַשאַ און פּאַשאַ רעגנבויגן זענען נישט קיין יונגע, נישט קיין שיינע, נישט קיין איבעריקע קלוגע, נישט קיין זייער געבילדעטע, נאָר וואוילע מיידלעך, אויסגעצייכנטע מיידלעך. עס איז א פארגעניגן צו קוקן ווי אזוי די דאזיגע צוויי שוועסטער גייען ארום אויפן שפאציר, תמיד געארעמט, שטענדיג צוזאמען, גלייך געקליידט, נאטירליך זייער זייער עלעגאנט און נאך די לעצטע מאדע, שטענדיג אין איין צייט שטיל, פיין, בנעימות, ליבליך, פריינטליך, פונקט ווי שוועסטער דארפן גיין. קיינער וועט גארנישט וועלן גלייבן אז ביי זיך אינדערהיים זענען זיי צווישן זיך די ערגסטע שונאים און רייסן זיך הונדערט מאל א טאג ווי די קעץ. וואס איז דא צו וואונדערן זיך, גאט האט זיי אזוי שוין באשאפן אז זיי מוזן זיך קריגן צווישן זיך, ווארום אז משא זאגט ווייס, מוז שוין פשא זאגן שווארץ. עס קען זיין געמאלט זיין, עס קען זייער געמאלט זיין, עס קען זייער מעגליך זיין אז עס איז דערפאר ווייל זיי זענען ביידע גלייך צורייצט, צעבייזערט דערמיט, וואס זיי האבן ביידע רויטע האר מיט לאנגע שפיצעכיגע נעזער און גרויסע אויערן. עס קען זיין אז דערפאר ווייל זיי זענען ביידע אביסל אריבערגעוואקסן, ביידע פארזעסענע, אן חתנים, און עס קען זיין אז דערפאר ווייל משה האט גערעכנט אז איבער פרשה איז אזוי. אַז איבער פּאַשען איז זי אַזױ אומגליקלעך, און פּאַשע האָט געדרונגען פֿאַרקערט, אַז די גאַנצע צרה איז, װײַל זי האָט אַן עלטערע שװעסטער, װעלכע הײסט מאַשאַ. נאָר װי אַזױ די מעשׂה איז דאָרט געװען, די דאָזיקע צװײ שװעסטער האָבן געפֿירט צװישן זיך מלחמה אַ צײַט מיט יאָרן. נישט דער פֿאָטער, װאָס איז זעלטן אין דער הײם געװען, נישט די מוטער, װאָס האָט מורא געהאַט אַרײַנמישן זיך צװישן זײ, האָבן זײ נישט געשטערט, צו קריגן זיך, זידלען זיך, שעלטן זיך, און אָפֿטמאָל, צווישן אונדז זאָל עס בלײַבן, טאַקע פּאַטשן זיך. כּעס איז געוויינטלעך נישט אַזאַ טײַערע מעלה. דאָס פֿאַרשטייען מיר, אַז יעדער מאָל אַ גאַל, אַז יעדער האָט אַ גאַל, און אַ מענטש איז נישט קיין אײַזן. ווי אַזוי זאָל מאַשע נישט זײַן אין כּעס אויף פּאַשאַן, אַז זי פֿאַרגינט זיך נאָך? שפארן און זאגן אויף צו להכעיס אז זילבערשטאט איז א שוטה. ער איז א קלוגער פאר דיר, ער איז א קלוגער פאר דיר מאשא. פארשטייט זיך מאשא אליין זאגט אזוי, דארף מען איר גלייבן. און ווייסט איר ווייסט ווער עס זאגט? דאס זאגט פאשא, מיין שוועסטער פאשא. איר קענט זי צו ניין? צו מיך קען מען צו נישט? דיך מאשר קען מען אוודאי, מען קען דיר דאנקען גאט אומעטום מען קען דיך, מען האט געהערט פון דיר, געלויבט איז גאט וואס מען קען מיך, מען וואלט מיך נאך מער געקענט ווען איך זאל נישט האבן דיך פאר א שוועסטער, עה? איך מאך דיר קאליע? אה איך פארשטיי. די מאכסט מיר קאליע? די? די? וואס איז? ווער ביסטו אזעלכע? ווער ביסטו? אדרבה ווער ביסטו? ווער איך בין? עס איז שוין גענוג פאר מיר אז איך בין מיין שוועסטער'ס א שוועסטער. צופיל כבוד פאר דיר וואלט זיך שוין טאקע כ'לעבן געמעגט אריבערטראגן מיטן פעקל אהין וואו מ'האט שוין לאנג צוגעגרייט פאר דיר אן ארט. דו ביסט עלטער שוועסטער לעבן. אה, הייבסט שוין אן צו שעלטן, נא זשע דיר, נא, נא, נא דיר צוריק. און עס קומט צווישן זיי פאר אזעלכעס וואס עס פאסט נישט פאר קיין פריינד וועלכע שפילן פיאנען און האלטן א ביכל אין דער הענט, און דעריבער האבן מיר אויסגעשטעלט דריי שורות מיט פינטעלעך. און מערקווירדיג, טאמער האט עימיצער געזאגט א שלעכטע ווארט אויף משה'ן, האט פאשא יענעם געקענט אויסרייסן די אויגן, און ווידער צוריק, ווען פאשא איז נישט געווען, נישט געזונט געווען, האט משה'ן נישט צוגעמאכט מיט קיין אויג קיין גאנצע נעכט, און איז אויסגעזעצן לעבן איר טאקע נאר ווי א שוועסטער קען זיצן. עס איז זיי שווער געווען צו נעמען אויף די געדאנקען, וואס וועלן זיי טאן? אז זיי וועלן זיך דארפן צעשיידן? צעשיידן אויף תמיד? אויף אייביג? דער דאזיגער געדאנק האט נישט איין מאל ארויסגערופן טרערן אויף זייערע אויגן, געווענליך באהאלטנדיג איינע פאר דער אנדערער, נאר גאט דער האר האט זיי אפגעהיט פון צעשיידן זיך, און עס איז זיי באשערט געווען צו פארברענגען אלע זייערע בעסטע יונגע יארן נאר צוזאמען. און דאס דאזיקע האט זיי געמאכט נאך מער בייז, נאך מער צורייצט, ביז זיי זענען גאר געווארן אפגעזונדערט פון זייערע אמאליגע חבר'טעס און באקאנט און באקאנטע און פון די גאנצע שטאט, און דערפאר האבן זיי באקומען אין שטאט א נאמען די אלטע מוידן. אָט גײען זײ שױן, די אַלטע מױדן, װוּ עס װעלן זײ אױסזיצן, איך בעט אײַך! װוּ עס װעלן זײ אױסזיצן, איך בעט אײַך! רעגנבױגן איז נישט קראַנק. רעגנבויגן איז נישט קראנק צולייגן נאך עטליכע צענדליגע טויזענטע רובל ווען קריגן זיי חתנים כאטש וואסערע חתנים ס'איז אבי זיי זאלן נישט ארום בלאנקען אזוי ביז צום גרויען צאפ אין די צייט שטייט נישט אויף איין ארט, איין יאר זאגט דאס יאגט דאס אנדערע, דער הער רעגענבויגן קומט פון פעטערבורג און פארט ווידער אוועק אויף א גאנץ יאר צו זיינע געשעפטן, די מאדאם רעגענבויגן קוקט אויף די טעכטער מיט רחמנות און זיפצט און קרעכצט, אדער זי גייט אוועק צו די מאדאם פרידמאן און ברענגט פון דארטן פעק מיט רכילות. און ווידער די אייגענע בלאטער פאר פסח. ווידער די שרעקליכע היצן מיט דעם שלעכטן רייעך אום תמוז. ווידער די ברענעדיגע פרעסט אום ווינטער. אלץ די אייגענע האלב איינגעפאלענע קלייט מיט די פארארעמטע קרעמערקעס אין מארק און שלעפן פאר די פאליס. ווידער די אייגענע פיזיאנאמיעס מיט די קאסטיומען אויף יעדן טריט, ווידער די אייגענע אינטעליגענציע וואס פארפלייצט אלע שבת די בארדיטשעווער גאס, איינגעטונקען אין זייד און אין סאמעט מיט אסאך רויטע, גרינע, בלויע, געלע שטענגעלעך אויפן הארץ, מיט זיסע, זויערע, ביטערע, ווייניגע געזאלצענע שמייכלן אויף די ליפן. ווען וועט דאס שוין האבן אן עק? ווען וועט קומען א שריפה אויף די דאזיגע שטאט? ווען וועט קומען א מפלה אויף אלע מענטשן? פונקט אין די דאזיגע צייט האט זיי באריס פרידמאן פארגעשטעלט זיינע צוויי געטרייע חברים גאלדעשטאט און זילבערשטאט. אויף וועלכע די אויסגעטרוקענע שוועסטער זענען אָנגעפאַלן, ווי די הונגעריקע בינען, מיט כעס און מיט פרייד צוזאַמען האָבן זיי זיך צוגעכאַפּט צו די דאָזיקע צוויי אומשולדיקע נפשות, וועלכע האָבן מער נישט געהאַט אין זינען נאָר דערטאַפּן זייער נאַמען. מיט וואָס פאַר אַ נקמה האָבן זיי געקוקט אויף דעם מאַדאַם פרידמאַן מיט איר פּרינץ, שפּאַצירנדיק אין גאָרטן געאָרעמט מיט גאלדן שטאט און מיט זילבער שטאט. פארלעוו פראנסע, מסיע גאלדן שטאט, אך פארוואס זאלט איר נישט קענען זיין קיין פראנצויזיש גאלדן שטאט, א שאד, א שאד וואס איר רעדט נישט קיין פראנצויזיש. וואס לויפט איר אזוי גאלדענשטאט? איר קענט איר זענט גאלדענשטאט? איר זעהט גאלדענשטאט? איר זעהט אט די דאזיגע מאנדל? איר זעהט זי נישט? איר זענט א קורצזיכטיגער? פארוואס זאלט איר נישט טראגן קיין ברילן, קיין פענסטנער? ווי געפעלט אייך עפעס מיין שוועסטער פאשא? איך זעה איר קוקט אויף איר די גאנצע צייט, זי איז יונגער פון מיר, זי איז שענער פון מיר, אייער חבר איז ערליכער פון אייך, ער טרעט נישט אפ פון פאשען אויף קיין מינוט, קיין רגע, איר קענט נאר קאמפלימענטן מאכן, איך ווייס, איך ווייס, ווי איז דאס אייער דריטער חבר? אײַזנשטאַל, פֿאַרװאָס װילט איר אים קײן מאָל נישט ברענגען מיט מיך? איר האָט מורא, טאָמער װעט ער בעסער געפֿעלן פֿאַר אײַך? פֿון אײַך? מע זאָגט, אַז ער איז זײער אַן אָרנטלעכער מאַן, אַ זעלטענער מענטש. װאָס שװײַגט איר? װאָס װערט איר רױט? װאָס? איר װילט עפּעס זאָגן? אזוי, אדער כמעט אזוי, באגייט זיך אויך פאשא מיט איר קאוואליער, מיט זילבערשטאטן. די דאזיגע צוויי צערייצטע שוועסטער, מיט וועלכע די וועלט באגייט זיך אזוי אוממענטשליך, ציען ביי אנדערע בידנער סטודענטן די קליי. רײַסן פֿון זײ פּאַסן, שלעפּן די אָדערן, הענגען זיך צו זײ אױפֿן האַלדז און מאַכן פֿון זײ חוזק מיט לײַטישע געלעכטער. אָט גיט מען זײ אַ האָפֿענונג, אַז אַלץ װעט זײַן רעכט, אַז זײערע הערצער מיט זײער פֿאַרמעגן װעלן גיך, גיך איבערגעגעבן װערן צו זײ, און אָט טוט מען זײ אַ שמיץ פֿון זיך, און זײ פֿאַלן פֿונעם זיבעטן הימל אַראָפּ, אַראָפּ אױף דער ערד. אלע טאג אלע טאג די זעלבע מעשה אן א עק און אן א סוף. איז שוין א וואונדער וואס די דאזיגע צוויי חברים ווייסן נישט און ווילן נישט וויסן וואס עס טוט זיך דארט ביי זייער חבר באריס מיט זיין ראזען און וואס הערט זיך עפעס מיט אייזענשטאטן. יעדער האט זיך זיין פעקל.